ha khensa ku va mi pfulele chanel ya matimba emanuel maleki youtube channel kombela mi subscribe ku chanel yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um ni la ku khumba leyi red room red house rifumo ra ngati laha ni la ku khumba yini mhaka ya yini ya vaporofita Vaporofeta lava mi kuma ku ematikweni yo hambanahambana or ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona va porofeta vanhu va hi pfuna va vona swivono swa hina va hi pfuna va hi nyika titayele hi petsa swilo swa vutomi swi hi lunghela or swileriso hi endla swilo swa hina swi kota ku hi fambela. or tin'anga ta xintu leti hi yaka ka tona hi ya hi ya hi ya kombela tinhlolo ivi tinhlolo ti va byela ku okay hi fane hi endla yini na yini na yini va hi nyika mitsondzwana ivi hi ya hi ya tirhisa or lava va thwasisaku vanhu xana loko vanhu lavawani va ya va ya tatisa a red room red house. ka ripfumelo ra ngati va ya va ya tatisa hi tingati ta vanhu kumbe a fika a tatisa vuporofeta bya yena ku a kota ku vona ngopfu or a tatisa vunanga bya yena ku ku tshama ku kha ku ta vanhu a tshama a kha a thwasisa right through mara mi kuma ku yini i ye. A ya ta tisa yini? Hi rifumo ra ngati. I ye a tisa yini? Hi ngati ya munhu. I ye a ya lava munhu wo karhi erixakeni or rixaka ra yena, a n'wi endla yini? A n'wi dlaya ivi a yisa ka vanhu lavaya, va ya va ya n'wi tatisela va ya va ya n'wi tatisela hi vun'anga bya yena or va n'wi tatisela vuporofeta bya yena. Loko mo tshama hansi mi languta ku na vaporofeta van'wana, hi kule hi kha hi swi tiva ku luya i muporofeta wo karhi. Loko a porofeta mi n'wi byela timhaka ta yena, swa endleka. Vo tala loko va ya va lava ku pfuniweni va lava yini swilo swa vona swi va swi va fambela kahle mara mi kuma ku munhu yaloye a nga zanga a tatisa vuporofeta bya yena i nyuku leyi Xikwembu xi nga n'wi nyika yona kusuka hansi loko a velekiwa na n'anga yo karhi mi kuma n'anga leyiwani i n'anga leyi mi kuma ku siku na siku mi kuma ku tshama ku tele vanhu va kha va yini va ya ku pfuniweni loko ku chayeriwa vanhu mi kuma ku hi lembe chayeriwa close to ma twenty thirty wa vanhu i yini i swilo leswi mikwembu ya ka vona yi nga n'wi nyika swona ku ri i ta hanyisa vanhu i ta pfuna vanhu but mi kuma ku ku fika laha yena a fikaka a ku i nge ni ya tatisa twenty leyi ni yi thwasisaka hi hi lembe yitsongo ni lava futhi vanhu lava taka hi siku va vo ma five or six vatsongo na leswaku hi siku ku ta ku ta ku ta thirty. na le ka vuporofeta mi kuma ku a ku na thaku hi siku loko ni pfuka laha ni kuma ku ri na layini siku na siku i nge ni ya ni ya tatisa yes i ta a tatisa ivi swi n'wi tirhela kwale a nga ta va ye kona but ku ta switandzhaku swo karhi leswi nga yena swi nga ta ta ka yena a hi rhangeni hi vaporofeta mi kuma vaporofeta van'wani va ta ku byela ku va famba va ya khongela entshaveni or va ya kwihi kwihi va ya va ya kuma matimba ivi mi kuma ku i yini le. a ya tatisa yini hi ngati swi ta n'wi tirhela tin'hwetinyana or malembenyana mara loko swi ya vuya laya swi endla swi ya ku pfalekeni and then loko ma ku swa pfaleka swilo swa yena ku endleka a nga ha voni na nchumu loko vanhu va ta va lava ku pfuniwa va lava ku porofitiwa va lava ku yini. a nge he voni na nchumu hambi o endla yini na yini mi kuma ku a khongela van'wani mi kuma ku ku layitiwa makhandlele a endla mintlhontlho leyi hinkwayo a nga ha voni na nchumu because of what Xikwembu a xi nga swi lavi ku yena yini a tirhisa ngati kama loyi a xi n'wi nyike a xi n'wi nyiki ku a vona kahle a nga tirhisi tingati ta vanhu van'wani or a nga tirhisi tingati ta maxaka ku va a tatisa a tatisa ndhawu liya ya yena liya ya vupfumeri or ndhawu leyi a khongelaka ka yona kumbe nyiko leyi a nga a nga nyikiwa yona hi Xikwembu. Se mi kuma ku a va ha voni nchumu total hambi o endla yini na yini because of what Xikwembu xi tekile nyiko leyi ya xona loko xi teka nyiko leyi ya xona xi endla yini xa n'wi pfala total i yini i warning yo n'wi warn-a ku okay swilo leswi ni nga swi endla a ni swi lavi ene mi kuma swi vheta swi fambela makumu mi kuma ku munhu yaloye a ka ha yi na vanhu va ya va endla yini va ya va ya va ya porofitile loko ku ri ke ni i na kereke mi kuma ku kereke liya na vanhu a va ha ti ekerekeni. siku na siku a a endla mali sweswiwani a nga ha endli mali because a ni ku na vaporofeta van'wani mi kuma ku va charger mali yo karhi ku na van'wani mi kuma ku va charger just u fika ku a ni nyike ya xinkwa or ni nyike ya cold drink ni nyike xa xisibi xo hlamba or hawa swi vona ni xota nyana hi hi swifasiterana swimbirhi mo ni kumela swifasiterana swimbirhi ni ta kota ku aka yindlu ni ta kota ku tlela na nsati na vana ivi ku va na lava mi kuma ku va mi charger ti-thousand. ma swi tiva n'wi mi landzelelaka swi leswiwani xi xikwembu xi va xi tekile hinkwaswo because of what i endle swilo swo huma endleni i ye a tatisa le Rivonia red room red a tatisa vuporofeta lebyiya hi ngati ya vanhu van'wana or hi ngati ya maxaka ma yena because minkama yo tala vanhu lava tirhisa tingati ta maxaka or ta vana or ta manemane a va tirhisi tingati ta vanhu va le handle. That's why mi kuma ku swilo leswiya swa hina van'wani swa va tirhela. Se loko i i ri muporofeta i nga pfuki na siku na rin'we i ya i ya tatisa. That's why mi kuma ku ku na tikereke tin'wani loko u fika kona i ri muporofeta, i porofeta i ri kwalaya ekerekeni va ku byela va ku laha i porofeta loko i ri laha. I nga fambi i ya porofeta kwihi na le kwihi na le kwihi, i xi yile hi ku kuma i ri xitarateni wena i khizamile vanhu i ri ku porofeteni, kumbe i yime patwini i kha i byela munhu timhaka ta yena. A swi laveki. se loko mo za mi vona muporofeta yaloye mi kuma ku i endla swilo sweswo hi lava va hi lava vo khendza vo ya rivoniya munhu a famba a kha a huwelela ndlela leyi hinkwayo he wena ni vona timhaka ta wena ti ri so na so wena ni vona timhaka ta wena a xikarhi ka vanhu i swi endlela ku ekerekeni kumbe ku emutini wa yena loko ku ri munhu la pfumelelaka vanhu a kaya i nge n'wi kuma a kha a fambafamba exitarateni a kha a porofeta. ma va tiva vo tala va porofeta lomu matikweni ya ka hina or lomu mugangeni ya ka hina ha swi tiva ku loya muporofeta mi hlangana na yena emolweni minjhani hi pfuke nimunjhani swi herile a nge ku yimisi wena ni vona timhaka ta wena yini lava mi vonaka va mi yimisa exikarhi ka vanhu a a kuma molweni kumbe a kume ti tshamele ka vo K_F_C ri ku dyeni sorry ku navetisa K_F_C ivi. a fika a ku hayi wa vona loko wo wo fika i i endla swilo swa so na so na so na so loko u fika le a wu porofeta munhu loyi a hi mu porofeta munhu yaloye hi va hi lava vo ya red roof na tin'anga swi tano u kuma ku n'anga ya kona yi fika yi humesa tinhlolo a a a renkeni yi sungula ku hlahluva vanhu. munhu a sungula ku byela timhaka ta wena a humesa tinhlolo a hi a hi n'anga xixe i n'anga i tin'anga letiya to hi vo Rivonia la va va va tatisa ripfumelo ra vona yini hi ngati se ngati liya yini ya va hlohlonya ende na vona lava va tin'anga letiya mi kuma ku va famba va ya va ya hlahluva kwihi va ya hlahluva le vo vo vo vo vo va sorry va ya va ya khendla le a a a Rivonia hi tingati ta vanhu mikwembu ya teka vun'anga lebyiya. mi kuma ku mukombi yi fika yi endla yi fika yi n'wi tekela vunanga lebyiya bya yena yi teka yi nyika yi yi nyika van'wana va teka vunanga lebyiya because wena i tirhise yini i ye ya tatisa hi ngati i kuma ku i dlaye vatswari or i dlaye maxaka or i dlaye mani ivi mukombi yi swi vona ku munhu loyiwani a hi n'wi nyikile nyiko leyi a horisa vanhu. a tshungula vanhu va hola mavabyi mara yena yi endla i ye a tatisa mi nge he n'wi tekela loko va ku tekela u kuma ku a ka ha ti na n'anga na na na munhu na un'wana a ta ta thwasa kwala mutini wa wena a ka ha ti na munhu na un'wana a ta ta kombela tinhlolo a ka ha ti na munhu na un'wana a ta ta kombela a ta lava murhi wo a hola mavabyi yo karhi kumbe loko van'wani va ya endla swilo swo karhi lomu ntirhweni yiniyini swi nga ti hambanela u ta kuma ku nga ha ti na munhu na wun'we na siku na rin'we. se u kuma ku swilo swa wena yini swi salela ndzhaku hi mhaka yini vanhu vanhu lavaya va ku nyike ku famba i ya dlaya munhu wo karhi wa ka n'wina i endla yini i endla rifuwo hi yena ivi i teka i teka ngati liya kumbe mi hlamba hi tona kumbe sweswi vana va swi endlisaka swona ma swi tiva ku va swi endlisa ku yini kule rivoniwa. ma swi vona ivi va endla yini va hlamba hi swona swilo leswiya ivi na ngati liya va ku mikisela ku i ku haha na ku ta ku vunanga bya mina byi kula byi to tlhelela ndzhaku vunanga loko byi tlhelela ndzhaku vunanga swilo swi nga ha fambi ivi a tikweni manjhe va ku pumba noyi or va ku byela va ku i loyi n'anga liya ku ve khale a tshungula vanhu va vheta va swi vona ku a ya tatisa ya tatisa hi manimani.

u sungula ku pumbiwa vulolo hi vanhu na swihlangi swi tani swi nga ha ku hloniphi loko swi ku vona yini swi ku i n'anga liya yo loya leyi a swi tava swi tava swi twa hi vatswari loko va kha va vulavula a loko va tshamile va ku a mi nga n'wi voni ku tani vunanga lebyiya bya hina hi lebyiya byo khendla nkama loyi a ri kahle buti tin'wani tin'anga ma swi vona na n'wina ku famba hi timovha ta manyunyu ku endle swilo swa kahle everything a nga zanga a ya khendla mara loko o bayiza a ya khandla a ya tatisa vunanga lebyiya hi ngati. swilo leswi a swi endla swa nyamalala because mikwembu liya ya teka a nge loyi hi tin'anga tin'wani mi twa munhu wa ku a va ri loyi hi tin'anga tin'wani ti n'wi jelezerile because yena vun'anga lebyi bya yena byi strong loko i ri na nyiko yo yo yo yo yo yo yo yo yo tshungula vanhu or i ri na nyiko ya mikwembu mikwembu ku nyike mikwembu hambi ko ta mani na mani va fika va ku tirhisela mimirhi ya strong njhani yi nge tirhi. because of what i swilo leswi mikwembu ya ka n'wina yi nga ku nyika swona loko wena i ta hanya hi swona mara loko wena u fika i tatisa i tatisa ivi i chela hi ku a ni la ku tatisa ku vanhu va kota ku ta ngopfu ni ta kota ku thwasisa ngopfu ivi i tatisa yini hi ngati ya vanhu van'wana vo to teka va le hansi na khensa ku va na tichanele ya matimba ya manana ma le ku channel kombela mi subscribe ku channel kota ku kula dankie.